Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy. Salam gadyrly illeşler. Bu gün biz size aýakdan asylyşmagyň ussatlary ýa-da üçünji towşan diýen gepleşigimizi eşitdirýäris. Türkmenistanyň ýeri konsessiýalara berlen, satylan köp ýerleri, gaz hem nebit ýataklary uly, uly halkara kompaniýalarynyň elinde. Elbetde adam hukuklarynyň gürrüňini edýäler, halkara guramalary, ýöne hakykat ýüzünde üstün çykýan halkara nebit hem gaz kompaniýalary. Türkmenistan şolaň elinde. Türkmenistanyň ilkinji daşary işler ministri Abdy Kulyýewiň diri kädi aýagyndan asylyşan az däldi. Ýöne ölensoňam oňa töhmet atýanlar gutaranok. Ol göripleriň iň ulusy, elbetde, öz prezidentlik wezipesi elden gider öýdüp öler ýaly gorkan Saparmyrat Nyýazowdy. Abdy Kulyýew diýdi. O-da gelmişek samsyk haramzadaň biri. Tagma goýar ýaly teninde ýer ýok welin, hor-hor edip, ýetmişden soň indi sen nämäňe göwrüňe gitmeli wagty. Sebäbi halk Saparmyrat Nyýazowy däl-de, eýse Abdy Kulyýewi prezidentlige mynasyp adam diýip hasaplaýardy. Meselem, bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň ýigrimi birinji iýunynda geçirilen bäsleşiksiz saýlawlarda diňe Saparmyrat Nyýazowyň prezidentlige ady görkezilse-de, birnäçe ýüz müň adam muňa garamazdan onuň adyny çyzyp, saýlaw býulletenine Agdy Kulyýewiň adyny ýazdylar. Bu waka Saparmyrat Nyýazow bilen onuň SSR-iň KGB-si tarapyndan ýörite ýollanan atalygy Waleriý Oçertsowyň gonuşlaryna gor guýdy. Çala sowgat Saparmyrat Nyýazowy ilki zor aýakdan Türkmenistan Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň birinji sekretary edip goýan, soňam oňa prezident wezipesini alyp beren Waleriý Oçertsow oda düşüp, bu ýagdaýdan çykalga gözläp başlaýar. Netijede, ýagdaýa beletleriň aýtmagyna görä, Nyýazow bilen Otçiltsow Awdykulyýewden tizräk dynmaly diýen karara gelýärler. Onsoň olar abraýy Nyýazowyňkydan has uly Gorkuly bäsdeşi köşkden çetleşdirmek üçin öň türkmen hökümetinde ýok, bolmadyk prezidentiň ýörite wekili diýen wezipe döredip, Awdykulyny ministrlikden aýryp şol işe geçirjek bolýarlar. Emma döwlet işine Nyýazowdan has belet, SSR döwründe tas ýigrimi bäş ýyl diplomatik işde işlän Awdykuly munuň goşadyrnak içinde hormatly sürgündigini, özüni hökümetden daşlaşdyrjak bolýandyklaryny bilip, teklipden ýüz öwürýär. Ýöne Nyýazowa we Oçertsowa geregi-de şoldy. Bu olara Awdykulyny daşary işler ministri wezipesinden boşatmaga elin bahana bolýar. Onsoň olar ilhalar kişini abraýdan gaçyrmak üçin gerekli çäreleri görmäge başlaýarlar. Köşkde Awdykulynyň hamana Daşary işler ministrliginiň işini oňarmaýandygy, özüne teklip edilen hormatly wezipeden bolsa gedemlik bilen ýüz öwrendigi hakda maglumat ýaýradylýar. Soňam Nyýazow Daşary işler ministrligine baryp, ol ýerde ýygnak geçirýär. Ministrligiň işgärlerini ministriň garşysyna çykyş etdirjek bolýar. Emma bu başa barmaýar. Işgärler birki sanysy bolaýmasa, öz adalatly baştutanlarynyň garşysyna çykmaýarlar. Şonda Nyýazow ministrligiň kollektiwini doly täzelejek diýip, aýlawly haýbat atyp ugraýar. Onsoň bu ýagdaýy gören Awdykuly öz işgärlerini iň soňky gezegem goramak üçin azara galman gitmeli bolsa wezipeden özüm giderin diýip bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň iýunynda ine selläňiz inede mesiňiz diýip daşary işler ministri wezipesini terk edýär. Şondan soň ol Türkmenistandan wagtlaýynça çykmaly bolýar we bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýyldan beýläk Moskwada döredilen Türkmenistan fonduna baştutanlyk edýär. Fond gowy işläp başlaýar. Türkmenistanda halkda janlanyş emele gelýär. Emma bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylyň oktýabrynda fonduň iki sany görnükli agzalary Muhammetguly Aýmyradow bilen Hoşaly Garaýew Aşgabada ugranlarynda, entek ýurda ýetmänkäler Daşkentde Halmyrat Söýünow hem onuň ýakyn hemşerisi tarapyndan hökümede tabşyrylýarlar. Şondan soň Muhammetguly Aýmyradow bilen Hoşal Garaýew Türkmenistana ekstradisiýa edilip zyndana atylýar. Edil tilki ýaly ähli jenaýatlaryny guýrugy bilen sübseläp öňe ýörýän Halmyrat Söýünow bir zady gowy bilýär, eger Aýmyradow bilen Garaýew diri galsalar, yzyna gaýdyp gelseler, Onda öz aýby açyljak. Söýünowdyr onuň hemşersine kesgitli sorag beriljek. Siz näme üçin Daşkende biz bilen bile uçmadyňyz? Näme üçin iki gün galanda bahana tapyp, ozal gideris diýip satyn alan biletleriňizi, uçar biletlerini yzyna tabşyryp Moskwada galdyňyz? Bu soragdan biz Myrat Esenowyň Birdenkä Daşkende uçmaga üç gün galanda bellenen, hamana bellenen, alymlyk dissertasiýasynyň goragyna gatnaşmak üçin Moskwada galdyk diýip sypyp boljak gümany ýok. Sebäbi alymlyk derejesiniň goraljak wagty, güni, sagady üç gün däl-de, azyndan üç aý öňünden bellenýär. Galyberse-de, sekiz klas bilimli bisowat, A harpyndan şermenli Halmyrat Söýünow alymlaryň, professorlaryň arasynda näme işlemeli? Gyzlarbatdaky başky hünärini ýatlap çişlik satmalymy? Ýa-da Gyzlarbatdaky ýaly haýatdan haýada böküp, gorilla ýaly iliň kepderisini ogurlap gaçyp, alymlara kepderi sowgat bermelimi? Netijede adamlary lüt allamak üçin özünde ynandyryjy bahananyň ýokdugyny duýan Halmyrat Söýünow, Muhammetguly Aýmyradow bilen Hoşaly Garaýew tussagdan halas edilmänkä Türkmenistan fonduny ýykmagyň ugruna çykýar. Sebäbi fond ýykylsa, agzalan iki gerçegi Aşgabada iberen syýasy-jemgyýetçilik gurama ýok bolýar we şondan soň ähli günäni diňe fonduň prezidenti Abdy Kulynyň üstüne ataýmak galýar. Tilki ýaly mekir, şagal ýaly hilegär Halmyrat Söýünow hut şony hem edýär. Ol Türkmenistan fonduny bilkastdan ýykyp, Muhammetguly Aýmyradow bilen Hoşaly Garaýewiň tutulmagyndaky öz aýylganç aýbyny başyndan sypyryp, ony Agdy Kulyýewiň üstüne atýar. Şol günden bärem ol ähli ýerde bu mekir toslamany oturan-turan ýerinde gaýtalap ýör. Ýöne Halmyrat Söýünowyň bu ýalany halaýyk, ynanyň, bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň ýigrimi birinji maýynda Gyzlarbatda gyz zorlap däl-de, syýasat üçin syrtdan seçme bilen atyldym diýşi ýaly baryp ýatan bihaýa çypdyrmadyr.

Eger-de başky gürrüňe dolansak, onda şeýle, Syrty seçmeli syýasatçy Türkmenistan fonduny ýykandan soň, biz Abdy Kulyýewi Agzybirlik demokratik halk hereketiniň güýjüne daýanyp, daşary ýurtlarda Türkmenistanyň birleşen demokratik oppozisiýasyny, gysgaça ady, TBDO, rusçasy Odot, döredip, bu syýasy gurama baştutan saýladyk. Awdykulyda soňra kän ýyllap has takygy ömrüniň soňky gününe çenli bu jogapkär işi mynasyp alyp bardy. Emma oppozisiýada-da göripler Awdykulyny öz gününe goýmadylar. Oppozisiýada ilki bolup onuň aýagyndan asylyşan hem Hudaýberdi Hallyýew boldy. Ol bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda Moskwa Awdykulyýewiň öýüne gelip, duzuny iýip, soňam Men siziň aýnaňyzdan özümi oklajak diýip, MHM-niň tabşyrygy boýunça Awdykulyny masgaralamak üçin hapa şantaža ýüz urýar. Şonda Awdy aga ony höre-köşe edip, zordan abraý bilen öýünden çykaryp goýberýär. Emma Hudaýberdi Hally öz bet pälinden asla el çekmeýär. Türkmenistanyň MHM-si soňra ony Praga iberýär we Azatlyk Radiosyna işe ýerleşmäge kömek edýär. Bu ýerde ol KGB-niň otstawkadaky ofiseri Oraz Yklymow bilen ysnyşýar hem-de olar şondan soň öz içalylygyny bile dowam edýärler. Radioda ornaşmak üçin ol ep-eslije pida-da çekmeli bolýar, has takygy gyzy A. bilen bäş ýyllap Iki bolup işläp bir adamynyň aýlygyny alyp oňmaly bolýarlar. Bir aýlygam öz başlyklaryna berýärler. Her aýda. Wah, adyň Hudaýberdi Hally bolsa, söýgüli Watan üçin eýse nämelere kaýyl bolmarsyň. Basym Azatlyga Demokratik türkmen oppozisiýasynyň görnükli lideri Abdy Kuly işe çagyrylýar. Radiodan onuň ýerlikli hem halkyň göwnünden turýan gepleşikleri, sesi ýaňlanyp uranda Türkmenistanda halk arasynda ýene-de syýasy janlanma başlanýar. Onsoň MHM-e Oraz Yklym bilen Hudaýberdi Halla bir alaç edip Abdykulynyň sesini sem ediň diýip görkezme berýär. Bolany şol, iki agent buýrugy ýerine ýetirmäge girişýärler. Hä diýmänem munuň üçin juda amatlyja bahana tapylýar. Zerif Nazaryň dolandyryş stilinden närazy işgärler özara ýygnanyp, Azatlygyň ýokary ýolbaşçylygyna türkmen gullugyndaky çydamsyz ýagdaý barada maglumat taýýarlaýarlar. Ine, gökdäki dilegleri ýerde gowşan iki çawuş, iki agent şol agşam Zerif Nazaryň ýanyna ylgaýarlar. Olar Zerif Nazara Abdykuly dilluşyk gurnady, ýygnak geçirdi, ol sizi wezipeden aýryp, ýeriňize eýlejek bolýar diýip habar berýärler. Zerif Nazaram haýdan-haý Abdy Kulyny işden boşatmakçy bolýar. Bu dawa radionyň amerikan ýolbaşçylaryna baryp ýetýär. Amerikan başlyklar biz bu töhmete ynanamzok, siz arkaýyn işläberiň diýse-de, Oraz Yklym hem Hudaýberdi Hally ýaly namartlar bilen bir gapydan girip-çykmaga namys eden Abdy Kuly Azatlygy meýletin terk edýär. Oraz Ykly bilen Hudaýberdi Hallydan soň maşgala tradisiýasyny dowam edip, ogry Sapar Ykly Şwesiýa türkmen diasporasynda goşadyrnak içinde pedofil lakamy bilen tanalýan Halmyrat Söýünow bilen birlikde Abdy Kulyýewiň ymykly kastyna çykýarlar. Bu işde aýratynam ahlaksyz Söýünow işeňňirlik görkezýär. Ol Abdy aganyň ýüzüne ýaranjaňlap, ýaramsaklyk edip, gülüm-ýalym edip, arkasyndan Döwlet işini bilenok diýip, ony abraýdan gaçyrmak üçin Allyna gep ýaýradýar. Abdy Kulynyň garşysyna olar eýýäm bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda tandem gurýarlar we Sapar yklym bilen bile iş görüp başlaýarlar. Demokratik oppozisiýa, ençeme adamlar, şol sanda nomenklaturaçylar Nurmuhammet Hanamow, Hudaýberdi Orazow, Boris Şyhmyradow bilen Abdy Kulynyň arasyny belli-külli bozanlar Halmyrat Söýün bilen Sapar Yklym diýip hasaplaýar. Adamlaryň arasyny bozup, bu ahlaksyzlar bir okda iki towşan urýarlar. Meselem, olar Boris Şyhmyradowy hökümede tutdurýarlar, ýok etdirýärler, Awtoklyunyňda wagtyndan öň ölüp gitmegine sebäp bolýarlar. Ýöne bu köp göçümli hapa oýunda zoňtor Sapar Yklym her gezekde azyndan iki towşan ursa, onuň syrty seçmeli hemşerisi üç towşan urýar. Iň gülkünç ýeri-de, şol üçünji towşan Sapar Yklymyň özi bolup çykýar. Gadyrly diňleýjiler, bu gepleşigiň dowamyny indiki gezeklerde diňläp bilersiňiz.
Ýaňky ol Çar sakgalyň aýdan Gorilla diýen lakamy bar. Ol hakykatdan hem dogry. Menem näme ony güne ýatyp satyn alan zadymda goý bolsun, onsoň hem ol Gorilla diýlen o maýmynyň ora göti gyzyl däl. Gyzyl gyzyl ýanýaň Halmyrat. Ildeşler Halmyradyň nemesi gyzyl ýanýa.